Касәдә су тора име, аны бер сулыш белән эчмәскә кирәк. Аны берничә сулыш белән эчәргә кирәк. Мәсәлән, өч сулыш белән. Һәм э, Ибн Габбас сахаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең туганы булган Ибн Габбастан Ибн Габбасның укучысы әйтә. Айкермә. Айкермә Мәүлә Ибн Габбас. Аның укучысы әйтә, э, бер кешене күрә дә инде бер сулыш белән эчкән.

Фәмуруху бис-саләт, аңа намаз укырга әмер итегез. Ка- э, Кеше уң кулын уң ягын сул ягыннан аера башлаганда, ул э, аңлый башлый дигәнне аңлата инде. Акылы үскән дигәнне аңлата. Һәм намаз укырга кирәклеген аңа аңлатырга ярый инде ул вакытта. Һәм шуның өчен балаларын да менә кечкенә яшьтән үк

Идә муди хәлфә сику гөнаһ эшләүче мактан гөнаһ эшләүчене мактасалар, гадибар Раббу, Аллаһ Тәгалә ачулана, вәһтәззәл аршу, һәм Аллаһ Тәгаләнең гарше, көрсисе, ул тетри ачуыннан. Аллаһ Тәгаләнең Аллаһ Тәгалә ачулана, кайчан гөнаһ кешегә, гөнаһ эшләгән кешегә кеше, кешене мактыйлар. Гөнаһ эшләгән кешене беркайчан да мактарга ярамый. Һәм мактау гына да түгел, хәзер теге менә интернет бар име, ниләр бар. Иң зур гөнаһ ул. Менә гөнаһны эшләде кеше, аны ул гөнаһ алды үзенә. Әмма дә ләкин кеше мәсәлән гөнаһ эшләмәсә дә, аны видеога төшереп күрсәтсә, мәсәлән, интернетларда таратса, ул гөнаһ эшләгән кешедән дә Мең мәртәбә, ничә мәртәбә күбрәк гөнаһ эшли. Чөнки ул аны рекламировать итә, башкаларга да күрсәтә. Менә ул шулай иттереп эшли. Кайбер кешеләр аңларга мөмкин, а ул эшләгәч, мин дә эшлим дип. Шуның өчен берәр кеше, мәсәлән, берәр хатын эшләде икән, аны бер кешегә дә сөйләмичә, аны капларга кирәк иде. Мән сатара муслимен сатарахуллаху сатарахуллах.

Узгәннәрегезнең яхшы якларын гына искә алырга кирәк, үлгәннәребезнең. Ә вафат иткән кешеләрнең гөнаһларын искә алырга кирәк түгел, ярамый. Бу хадис шулай ук Абу Дауд рахимауллаһ риваять иткән һәм Тирмизи риваять иткән. Ар-Рабиу ашар, 14-нче хадис. Идә идә лам тастахи Фасна мә ши'тә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Оялмасаң, нәрсә телисең, шуны эшлә. Тел, теләгәнеңне эшлә. Кешедә оят хисе булмаса, теләгәнен эшләсен. Бу теге Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм аңа рөхсәт итә мәгънәдә түгел, әлбәттә. Теге оялмаган кеше теләсә нәрсә эшләсен, аңа хәләл мәгънәсендә түгел. Ә бу киресенчә, кешедә оят булуга этәрә инде. Син оя түгел икән синдә, теләсә нәрсә эшлә. Менә шул мәгънәдә. Шуның өчен кешедә иң беренче оят дигән хис тә булырга тиеш. Мөмин кешедә. Мөмин кешенең аера торган сыйфатларыннан бу.

Вәгъфиру, сез гафу итегез, йогъфар ләкүм, сезне дә гафу итәчәкләр. Ягъни, син нинди, ничек иттереп мөгамәлә итәсең, башка кешеләргә карата, ахирәттә дә сиңа шундый ук мөгамәлә күрсәтеләчәк. Син кешеләргә мәрхәмәтле икәнсең, ачык йөзле икәнсең. Ахирәттә дә сиңа шундый ук мөгамәлә булачак икән Алла. Һәм сине гафу итү сыйфат бар икән синдә. Ахирәттә дә сине гафу итәчәкләр икән Алла. Моны имам Әхмәд Мөснәдендә дә китерә бу хәдисне.

Башка риваятьтә Аля кадои хәваиҗикум, эшләрегезнең эшләнүенә, яки бил китмә, аларны яшерү белән. Мәсәлән, берәр нәрсә эшлисең килә икән, аны менә мин шулай иттереп эшлим дип бөтен кешегә әйтеп йөрергә кирәк түгел. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтә, аны Җиренә җиткереп эшлисегез килә икән, аны башкарасыгыз килә икән, аны менә мин эшләячәкмен, менә мин эшләячәкмен дип төрле җирләрдә итеп җөргә кирәк түгел. Эшләргә кирәк, эшләгәннән соң кешенең ихлас нияте бар икән, Аллаһ Тәгалә аны калдырачак мәңгелеккә. Мәсәлән, менә бу китап. Баруя хәзрәтләре язып калдырган аны Укыйбыз без һәм, Алла бирсә, иншалла, шулай иттереп тә дәвам итербез. Бу кешенең ихласлыгын күрсәтә. Мәсәлән, Имам Бухари да китапны 256 нчы елда һиҗри белән вафат итә ул. Аның китабын дәвамлы иттереп бөтен ислам өммәте таный, бөтен җирләрдә укыла. Бу аның нәрсә дигәнен аңлата. Коръәннән соң Сахи Бухари җыентыгын укыйлар кешеләр. Нинди ихласлы кеше булган! Мәңгелеккә мең елдан артык аның китабы дәвамлы мөселманнар укып торалар аның китап. Һәм безгә дә менә шундый эшләр эшләргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен иде. Ихласлы булып, Аллаһ Тәгалә ризалы риза разый булган гамәлләр башкарырга насыйп итсен инде барыбызга да.